Rasié por para serka mi i papia i otro miembronan tambe. Naturalmente tur miembro por bin para akinanan i hasi pregunta. Naturalmente ora ku bini akinanan di mes nos ta wak kon e e volumen di e bos, pero tur hende por bin para serka mi i hasi pregunta òf papia algu. No, e no ta den e reglamento di ora ku no tin mag di bin para serka mi. Mi ta spera e ta duidelek i mi ta pasa pa e ultimo orador ku ta señor Mercelina. Danki, Madam President. Sigur. Danki, Madam President. Mi kier a si rekonosé ku e rektifikashon di Madam President pasobra mi sa ku nos ta den polítika, anto nos tur aki den ta polítiko, kimen nos no tin un distinshon ni diferensha den esei, anto mi ta kier nos tur tin ku vooral den e kuadro di debate respetá nos forma di hasi polítika, pero mi ta komprondé e esensia di less on the man, more on the issue. Ke mai laga nos keda riba e eshu paso esei lo yuda alsa e nivel, pero tambe pa bo alsa nivel ta ku kontenido so bo por hasié. Anto esei bo tin ku mir'é den nos akshonnan. E komishon sentral aki a pone mi sinti un tiki manera e boilernan na Motetwerf di Keyroil paso broma a ripará ku ta ku ta hopi hopi kos kayente hopi kos kayente. Bo yama yama e boiler, berdad? Pero. Di cru, si, presis. Pero e e ta e ta e ta sumamente importante pasobra no ta poco cos bo ta tende den e comunidad aki na momento cu hende mira e prijs di crudo subi. Ke men ta mas hopi respondi pa mi mama mi ta haña tur dia cu e cos aki no por pasobra nan ta pensa cu abo como gobernante ta bo ta dicidi pa hisa e prijs, ta bo ta dicidi cu ta bo tin. Fluensha riba e merkado efo tabata disidí ku tur lokual ku ta pasa ta bo falta. Anto esei ta importante, anto mi ta gradisí sigur pa e presentashon duna, pasobra el a duna e e mas mihó, mas rèk nos bisa un tiki mas klaridat riba kon ta e struktura. y calculacion di prijs di crudo. Anto esey ta importante pa nos compro den de comunidad aki. Pero mi ta spera si cu nos tin cu purba di simplifique vooral pa cu comunidad por compronde mucho mas mijo pasobra ta ta ta ta hopi terminonan dificil cu kisas hasta nos mes aki den cu no ta ingeniero Tambe tin dificultad pa comprende, pero e ta importante pasobra e tabata sumamente informativo. Anto e ora ei e hende por comprende con e proceso ta cana. E topico djawe ta basa riba e subida drastico di prijs di crudo. Pa mi lo ta importante pa nos comprende pasobra hopi bia bo ta scucha e discusion tocante di e tipo di calidad di crudo cu nos tin. Ke men, si e calidad cu nos ta wordo suministra cune n'e pais aki, E ta bon, pasobra e ora eni por hustifiká e preis. E ta un kalidat ku nos por dil kuné paso tiene ta kompará ku por ehèmpel mi ta kumpra un gasolin na Sint Maarten, anto mi ta kore rònt Sint Maarten kuné i e no a ba. Pero mi kore di Kòrsou, di laga nos bisa di Willemstad pa Westpunt, e kaba mira mi a pèrdè un kwart. Anto e kalidat ta un diskushon hopi importante ku nan ta bin riba dje. Foral rondó di e asuntu di subida drástiko di preis, nos ta lubidá hopi bia e efekto ku Venezuela tabata tin. Awor aki bo tin e krísis di Rusia ku Ucrania, pero un kos ku mi no a tende awe ta e efekto ku kambio di klima tin. riba e impakto di preis di krudo. Dus mi ke sa si e situashon ku nos ta den, e efekto di kambio di klima tambe ta afektá preis di krudo. Tambe lo mi ta interesá di sa di paso di mes e tópiko aki ta un tópiko hopi kompliká. Nos no tin ku hasi manera ku ta un kos sumamente fásil. E ta un kos kompliká. Entonces ta p'esei bo mester di hendenan ku ta komprondé, ku ta profeshonal den dje i ta p'esei mi ta kontentu ku e ehecutivnan a bin splika. Pero tin diferente skakel den e proseso. Kiko nos por hasi pa simplifiká e skakelnan aki? Pa foral simplifiká e proseso. Kiko nos por hasi p'esei? Den e kuadro aki tambe mi ta kere ku ta importante, Vooral nos tin dos partner den e proseso ku ta hopi bon, ku kisas BTP òf Q-Royal por kuminsá pensa ku bini di bèrdat riba un kampaña nashonal di konsientisashon energétiko. Pasobra den nos komunidat nos konsumidónan no ta konsiente i no ta mira ku kisas tin kosnan ku nos por hasi ku ta yuda pa nos por ta muchu mas efisiente, den e komunidat aki riba uso di krudo por ehèmpel di gasolin, diesel etc. Anto e ora ei mi ta kere komo reguladó, komo laga nos bisa Curoil, e ta importante pa bo por konsientisá e komunidat aki pasobra nos no ta stòp di eduká e komunidat aki. Bo tin ku realisá ku tur bia di nobo nos tin ku keda reeduká. Anto mester bin ku un kampaña bèrdè aki, men un kos sostenibel. Mi ke sa tambe ku si e efekto pasobra tin kombersashonnan andando por ehèmpel pa ku Aqualectra den e proseso aki pero mi ke sa pa ku e kuadro di krudo foral riba e e pensamentu di energia bèrdè ku por tin un proseso di transishon pa nos bai riba Kon nos ta hasi uso di nos proseso ku LNG? Kiko esaki lo hasi pa yuda por ehèmpel e preis den algu den kosnan ku nos ta usa pa ku foral Curoil? Entonces mi ke sa si nos por sinti. Den e otro kuadro mi ke sa foral mirando un merkadonan rondó di nos, nos sa ku a diskubrí petroli. Na Guyana, na Surnam, ki ròl nos ta hungando, foral proaktivamente, pa drenta den e mèkadonan ei komo opshon pa nos por haña un partner pa por, foral ku ta hopi mas serka, pa por fasilitá nos riba e kuadro di krudo? Dus mi ta haña importante pa nos sa ku nos ta mira esakinan tambe komo opshon. Pasobra ya, nos sa e situashon Venezuela, pero. Guyana ku Surinam awor aki ta un tur merkado interesante. Mesumkos mi a lesa sinku di yüni último ei un artíkulo internashonal ku a papia tokante di Who is still buying fossil fuels from Russia? Anto den esaki, Bo sa ku Hulanda ta den un dje tòp nan ku nan mes apesar di tur e kondishonnan di nos ku ta den reino partner ku nan ta importando mas ku ocho punto dos milyar dòler di Rusia. Awor ami ke sa pasobra por di mes no semper ta e esnan Romer tanda paus pero mi ke sa si ku nos tambe ta kumpra krudo di Rusia. Si tin algu den esei den nos proseso ku Kòrsou, Curoil ta kumpra krudo di Rusia. Pa loke ta trata e situashon aktual ku tin den e proseso ku nos ta kanando rural pa yega na un operador nobo di nos refineria, anto mi sa e ròl importante ku esaki tin foral pa ku e preis di krudo tambe. Tin kombersacionnan andando cu Curoil den e proceso aki. Curoil ta involucra como un partner. Pasobra si bo tin un operador nobo e lo ta sigur importante pa bo tin Curoil na mesa den e proceso aki. Anto cu e ta yuda cu e pueblo lo mira kisas mas liye un alivio riba e proceso cu nos ta cana aki di prijs, ta nos bisa. Pero mesun kos mi mi ta puntra mi mes, dikon Kiròl no por a sigui ku un kontrato komo kompania riba su mes ku PDVSA? Kiko a pasa ku esaki? Dikon awor aki e e e laga nos bisa e konstelashon a kambia? Kiròl no por a sigui ku por ehèmpel e kontrato mientras tanto wardando pasobra ya Kiròl no ta rdk. Dus. Kiko tabata por den e kuadro ei? Mi ta spera un kontesta. Mesunkoos, mi ke sa kiko tin di bèrdat ku ta purbando pa saka e skakel di e gastunan dje komponente beitres for di e proseso pa yega na preis di krudo. Anto kon esaki lo yuda baha preis? Paso. Nos a scucha hopi discusion awe, enton ta bisa mi tabata kere cu ta den e tankinan di crude oil mi ta ta na moteat. Pero e e discusion tocante di comunidad a paga dimas pa crudo, tin un investigacion riba esaki? Si tin investigacion riba esaki, si resulta cu ta asina, Kon ta bay paga komunidat bek? Paso mi a skucha deklarashonnan ku ansi ta asina ta paga komunidat bek. Kon ta bay paga komunidat bek? Ku si di bèrdat tabata tin uso dima òf a pago di mas riba krudo. Awor tambe mi sa ku i sigur mi ta kere esaki ta mi último preguntanan paso mi ta interesante pa komprondé. Nos sa cu Kuyroil sigur ke posiciona su mes hopi como un pilar di den Caribe riba e cuadro di combustibel. Basa riba kico of cua productonan Kuyroil ke expande den Caribe? Ke mira esaki como un edge? Pasobra foral den bista di comunidad, a ni aki nos por ofrece un bon producto, ki nos te busca ifo? Unda nos, ki nos ta bai, ki nos ta bai bende, ki nos ta duna? Dios, mi ke sa ku si nos ta bai foral pa yuda kresementu di un kompania semigubernamental manera Curoil, kiko nos ta bai ofresé? Anto ku di bèrdat tin un merkado efo ku nos por sigui ekspandé? Anto ku esakinan tur por yuda kisas? pa ku e preis di krudo lokal ku tin kaminda e headquarters di Quirol ta sinta lo lo baha. Dus mi ta kere ku sigur tumando nota ku hopi preguntanan a wòrdu hasi pa mi koleganan. Mi no ta bai den ripitishon kiba mi preguntanan ta mas spesifik riba e kuadro aki. Anto ku esaki mi ta gradisí Madam President. Danki. Danki señor Mercelina. Mi a deliberá ku señor Lasten tokante kuantu tempu nan tin mester pa.